Här President, deen Text, dee mer elo hei diskutéieren, ass net nëmmen eng wäitreechend Verännerung vun eiser Constitutioun, en ass, mengen ech, och dat, wat vun dëser Koalitioun an de Geschichtsbicher wäert hänke bleiwen. Den État d'urgence, den Ausnamezoustand, gëtt an eiser Verfassung verfestegt an ausgeweit. Et ass d'Reaktioun vun der Regierung, mat der Komplizitéit vun der csv, op d'Attentater vu Paräis vum November 2015. Eng Reaktioun, déi entstanen ass am Zoustand vun enger allgemenger gesellschaftlecher Angscht an Hysterie. Dës barbaresch Dote waren net déi éischt a Frankräich an och net déi éischt an Europa. An et gëtt bal kee Land méi op der Welt, wat net direkt oder indirekt vun Terrorismus betraff ass. Dës Dote verbanne mer alleguer mat Begrëffer, déi eis direkt schrecklech Biller an Erënnerung ruffen, Bataclan, Charlie Hebdo, Anders Breivik, IS, Berliner Chrëschtmaart, München, Manchester an, an, an. Alleguerten dës grujeleg Attacke haten se gemeinsam, datt se am Numm vun der Superioritéit vun enger Kultur, vun enger Relioun, oder enger Natioun willkürlech a bewosst Mënscheliewen zerstéiert hunn. All dës Attacken haten zum Zil, d'Grondpilieren vu fräiheetlechen an demokratesche Gesellschaften ze destabiliséieren, déi hinne verhaasst sinn, an déi se gär ersetze géifen duerch autoritär a faschistoid Staatsstrukturen. An an deem Punkt ënnerscheede sech den Anders Breivik An iess ka a kengster Weis. An de Wee fir dohinner ze komme besteet doranner, Angscht ze séinen, fir datt déi vun hinne sou veruecht fräiheetlech Gesellschaft sech selwer lues a lues opléist a sech an enger securitärer Hysterie a säi Géigendeel verwandelt. An duerch déi mënscheveruechtend Ugrëff wëllen se natierlech och déi fundamentalistesch a reaktionär Kräften an den Ugrëffslänner entscheedend stäerken. Well maache mer eis näischt vir, Déi gréissten Objektiv-Ënnerstëtzer an Alliéierte vu Leit wéi Marine Le Pen, Geert Wilders a Kompanie, dat sinn d'Fundamentalisten. Si verfollege spigelverkéiert eigentlech déi selwecht Ziler a sinn zwou Säite vun enger Medail, Här President. Well den IS zu Paräis dës Attentater begaangen huet, verännere mer elo haut dat grondleegend Dokument, dat d'Zesummeliewen an eiser Gesellschaft organiséiert. Eis Noperen an Däitschland, déi och bluddeg Attentater kennen, sinn net op dee Wee gaangen. Mär orientéieren eis éischter un engem franséische Virbild. An och do maache mer eis näischt vir, et geet ëm den Etat d'urgence, och wann Der dat elo verblimmelt an euphemistesch Etat de crise nennt. D'Regierung kritt mam Etat d'urgence erweidert Pouvoiren, déi se esou bis elo net hat. Si kann, zäitlech begrenzt, Gesetzer ausser Kraaft setzen, respektiv Decisiounen huelen, déi eigentlech just en demokratesch gewieltent Parlament dierf huelen, am Fall vun enger nationaler Kris. D'Regierung kritt hei d'Méiglechkeet, exorbitant Pouvoiren auszeüben, déi, wann iwwerhaapt, eréischt ex post kënne kontrolléiert ginn. A wien decidéiert dann, ob d'Konditiounen erfëllt sinn, fir deen Ausnamezoustand ze dekretéieren? Mä dat ass d'Regierung, déi sech selwer d'Fakultéit gëtt, Gesetzer ausser Kraaft ze setzen. De reaktionäre Staatsrechtler Carl Schmitt huet dat esou genannt, Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Den Ausnahmezoustand ass e Friemkierper an der Demokratie, deen a sengem Wiesen op d'Ophiewe vun der Gewaltentrennung erausleeft an ass per se ademokratesch. An et gëtt elo hei ugefouert, datt et den État d'urgence schonn ëmmer ginn hätt, soit duerch d'Loi d'habilitation, soit zanter 2004 bäi internationale Krisen. Dat stëmmt, mee e war awer ëmmer gemënzt fir ekonomesch Krisesituatiounen, sief et am Éischte Weltkrich oder sief et elo kierzlech eréischt bäi der Bankerettung. Zweetens gëtt ugefouert, et wiere jo elo Ännerungen un deem ursprünglechen Text virgeholl ginn an nei Garde-fouen agebaut ginn. An och dat stëmmt, mee den Interpretatiounsspillraum bleift awer enorm grouss bei Formele wéi menace réelle pour les intérêts de tout ou partie de la population. well dat kann zimlech vill sinn, oder péril imminent résultant d'atteinte grave à la sécurité publique, do kann ee sech och ganz vill Situatiounen drënner virstellen. An deem ursprünglechen Text, deen am Januar deposéiert, am Januar 2016 deposéiert gouf, stoung souguer d'Notioun vum Ordre public nach dran, mee Ordre public, dat ka strictement bal alles sinn. An dat muss ee sech virstellen, zwee Méint no engem Attentat an engem Nopeschland war den allgemenge Geeschteszoustand an der Chamberskommissioun also nach ëmmer vun enger securitärer Hysterie geprägt, datt ech mer iwwerhaapt net virstelle wëll, wat lass ass hei am Land, wann quoi que ce soit geschitt. An ech gleewen eben net un d'Besonnenheet, weder vun der Regierung, déi dësen Text kommanditéiert huet, ewéi vun der Chamber, déi e rédigéiert huet, wa mer hei am Land mat enger kritescher Situatioun befaasst sinn. E weidere Garde-fou wier d'Interventioun vun der Chamber, déi den Ausnamezoustand mat Zweedrëttelmajoritéit verlängere misst. An et stëmmt och dat, et ass e formale Garde-fou. Mee et kann ee sech awer d'Fro stellen, ob d'Chamber dann iwwerhaapt d'Moyenen huet, souverän ze analyséieren, ob d'Bedingungen, déi d'Regierung virgëtt, vun deem Ausnamezoustand net méi erfëllt sinn. Well si ass dach an deem Moment tributaire vun den Informatioune vun der Regierung an de Sécherheetsapparater. A wéi e Parlament a wéi en Deputéierte wéilt sëch scho gäre virgeheie loossen, net genuch fir d'Sëcherheet vum Land gemeet ze hunn? An och grad gesi mer, wat a Frankräich lass ass, wou den Ausnamezoustand zur Reegel ginn ass, mam Accord vun der Chamber. Duerfir huet de Staatsrot a sengem Avis virgeschloen, ebe grad den Terrorismus aus dem Champ d'application vum Ausnamezoustand erauszehuelen, well d'Terrorgefor Déi besteet jo eigentlech ëmmer. An e leschte Garde-fou wier, datt d'Prinzipie vun der Constitutioun a vun internationale Verträg missten agehale ginn an domadder d'Grondrechter net beschnidde kinnte ginn. Mee och do, Wesentlech Prinzipie ginn an der Verfaassung ernimmt, mee se ginn awer iwwer Gesetzer gereegelt, also déi Gesetzer, zu deenen d'Regierung am Etat d'urgence derogéiere kann, zum Beispill d'Streikrecht. D'Streikrecht ass certes e Recht, wat an der Verfassung steet, mee et gëtt awer iwwer Gesetz gereegelt. D'Regierung kéint a sou engem hypothetesche Fall also ouni Problem am Etat d'urgence d'Prozeduren an d'Modalitéite vun deem Streikrecht, vun deem Gesetz esou ëmänneren, datt et zwar als Prinzip nach ëmmer bestoe bleift, mee de facto net kann ausgeübt ginn. Den Doyen vun der juristescher Fakultéit vun der Uni Lëtzebuerg, de Stefan Braum, sot a Bezuch op d'Ausweitung vum Etat d'urgence an eiser Verfassung, datt et den, Zitat, Ufank vum endgültegen Doud vum Rechtsstaat kéint sinn. Här President! Ech fannen et bezeechnend, datt den Ausgangspunkt, nämlech d'Sécherheet vun de Leit hei am Land, bei all deenen Diskussiounen, souwuel an der Chamberskommissioun wéi awer och hei elo am Plenum, héchstens en marge erwähnt gi sinn, well effektiv, Wat sinn dann déi konkret Zenarien, bäi deenen d'Regierung wéilt op den Ausnamezoustand zeréckgräiwen? A wéi eng Gesetzer wéilt se dann änneren? Den Här Bodry huet elo vu Fuie geschwat, mee dat sinn dach alles Méiglechkeeten, déi mer elo schonn hunn. Well wéi eng Méiglechkeeten, wéi eng Mëttelen huet den uerdentlechen, ordinäre Rechtsstaat dann haut net an enger Krisesituatioun? Elo scho kënne mer Stroosse spären, Enquêten maachen, Grenze kontrolléieren. Elo scho ka Populatioun evakuéiert ginn, jo souguer forcéiert evakuéiert ginn. An elo scho kann een an Noutsituatioune requisitionéieren. Elo scho kann d'Armée am Land agesat ginn. A mär hunn dach Noutfallpläng, wéi de Plan Cattenom. A wat ass an enger reeller Noutfallsituatioun d'Plus-value vum État d'urgence? Dorobber hu mer nach bis elo relativ wéineg héieren. Natierlech muss e Land sech preparéieren op Noutfallsituatiounen. Dofir hu mär als Lénk virun engem Joer d'Gesetz iwwert den Haut Commissariat à la protection à la protection nationale jo och matgestëmmt. Mee duerfir brauche mer awer net de Rechtsstaat, och wann nëmmen zäitlech begrenzt, ausser Kraaft ze setzen an d'Parlament ze iwwergoen. Den Ausnamezoustand bréngt eis net virun, net bei Naturkatastrophen an och net bei terroristeschen Attacken. An och dat hu mer entretemps a Frankräich gesinn. Här President, d'Dekretéiere vum Ausnamezoustand ass awer och e héich symboleschen Akt, nämlech d'Virspille vun enger staarker an decidéierter Regierung, déi Autoritéit weist an huet. Autoritéit an déi selbstbestëmmt souwuel den Etat d'urgence erléist wéi en och zäitlech begrenzt ëmsetzt. Här President, an enger Woch sinn et 80 Joer, datt d'Lëtzebuerger per Referendum mat knapper Majoritéit géint en Uerdnungsgesetz gestëmmt hunn, dat eist Land op d'Schinn gesat hätt vun enger autoritärer Gesellschaftsform. Et ass déi batter Ironie vun der Geschicht, datt et haut grad déi sozial-liberal Koalitioun ass, déi net d'Fënsteren, mee d'Diere ganz wäit opmécht fir zukünfteg autoritär Dériven. Mir als Lénk soen dozou mat zwee Hänn Nee!
Den Här Rapporter huet d'Wuert gefrot.